Syýahat söýüjiler häzirki wagtda biz biziň watanymyzdan ýagny Merwden şu ýere gelen Osman Gazynyň mugallymy bolan Şeýh Edip Alynyň kümmetine barýas. Meň bilen birlikde ýagny şu şäheriň ýaşaýjysy ýagny arheolog Umyt birlikdädir bize gyzykly maglumatlary berer.
Daşy mermer, topragy keramika, ýapragy ýüpek, diriliş we gurluş, Ärtogrul mekany, Edebaly diýary Bilejige hoş geldiňiz. Biz häzir Şeýh Edebaly kümmetine çykýas. Sizleriň de ifade etdiği gibi Şeyh Edebaly Hazretleri Türkmenistan'yň Merv şehrinde
Şeýh Edebaly siziň watanyňyzda Türkmenistanyň Merw şäherinde bir müň iki ýüz altynjy ýylda doglup, çagalyk ýyllaryny ol ýerde geçirip, soňra Türkiýäniň, ýagny Anadolynyň dürli ýerlerinde ýaşandan soň, iň soňky ýaşan ýeri Bilejikdir. Şeýh Edewaly şu ýerde-de aram tapdy. Şeýh Edewaly Hazretleriniň buradadyr. Şindi oraya dogry geçýäris.

Merw Orta Aziýada ylymyň mekany hasaplanypdyr. Merwde dünýä belli alymlar, belent şahsyýetler ýetişipdir. Şeýh Edep Aly hem Merwde ýetişen şahsyýetleriň biridir. Ol Osmanly döwletiniň gurluş ýyllarynda ýaşan bir dindar alym bolar. Şeýle-de Osman Gazynyň gaýynatasy we mugallymy, Osmanly döwletiniň maslahatçysy bolup beripdir.
Biz häzir Şeýh Edewaly hezretleriniň kümmetiniň öňünde. Siziň arka tarapyňyzda Şeýh Edewaly hezretleriniň aram tapan ýeri. Meniň arka tarapymda bolsa maşgalasynyň we gyzynyň aram tapan ýeri ýerleşen. Biziň aramyzdaky mermerde ýazgylar Ärtogrul gazynyň ogly Osman gaza Şeýh Edewaly hezretleri üçin aýdan wesýetleri ýerleşendir. Bu wesýetde Şeýle diýilýär, Bak, ogul, Meni ynjyt, şeýh Edewalyny ynjytma. Ol biziň neslimiziň yşgydyr, akyr suwuň dury çeşmesidir. Maňa garşy gel, oňa garşy gelme. Maňa garşy gelseň, gynanaryn, ynjaryn. Şeýh Edewala garşy gelseň, gözlerim saňa bakmaz. Baksa-da, görmez bolar, diýip, Osman Gaza är Togrul Gazy wesýet edipdir.
Elbetde, Watanymyzdan alyslarda, biziň topragymyzdan şu ýere gelen şahsyýetler barada syýahadymyzyň dowamynda gürrüň bermek biz üçin diýseň buýsanç. Häzirki pursatda biz söz bilen beýan edip bolmajak pursatlary başdan geçirýäris. Geliň syýahadymyzy şu kümmetden dowam edeliň, biziň ýolbeledimiz Umyt häzir bize görkezer. Şeýh Edep Aly bir müň üç ýüz ýigrimi altynjy ýylda bir ýüz ýigrimi ýaşynda aradan çykýar. Bilejikde öz dergähinde jaýlanýar. Şeýh Edep Aly Esgi şäheriniň golaýyndaky öňki Itburun atly obasynda ýaşapdyr. Edep Aly öz döreden kiçiräk medresesinde şägirt ýetişdiripdir. Bilejikdäki gurduran öz dergähinde Osman Gazyny birnäçe gezek myhman alýar. Osman Gazynyň imperiýasyny döreden döwri, görendişi Osman imperiýasyny döretmäge itergi berýär. Rowaýata görä, Osman Gazy Şeýh Edewalynyň obasynda bolan wagty gije düýş görýär. Düýşünde Şeýh Edewalynyň gursagyndan bir aý çykýar we ol aý Osman Gazynyň gursagyna girýär. Ondan bir uly agaç çykýar. Ol agajyň şahalary dünýä ýüzüni tutýar. Onuň saýasynda bolsa birnäçe akar suwlary çykýar. Adamlar ol suwuň içinden geçýändigini görýär. Şeýh Edewaly ol düýşi şeýle ýorup berýär, Sen Ärtogrul gazy ogly Osman, Kakaňdan soň patyşa, hökümdar boljaksyň. Menden çykyp saňa gelen nur budur. Siziň neberäňizden ençeme patyşalar dünýä injekdir we olar ençeme döwletleri bir ýere jemlejekdir. Şeý diýip, şeýh Edebaly Osman Gazynyň düýşüni ýorup beripdir. Şeýh Edebalynyň kümmeti Osman Gazynyň ogly Orhan Gazy tarapyndan dag deresiniň baýyrlygynda gurlupdyr. Siz Türkmenistandan geldiňiz. Şeýh Edewaly hezretleri hem Türkmenistanda doglan öňden görüji ulama. Bu bolsa siz üçin buýsanmaly zatlardyr. Esasy bellemek isleýän zadym, Şeýh Edewaly hezretleri biziň atamyz. Türkmenistandan gelenligiňiz üçin siziň-de ataňyzdyr. Aslynda biz bir dogandyrys.

Ol ýerde şeýh Edewaly hezretleriniň aýalynyň we gyzynyň aram tapan ýeri bar. Şeýh Edewaly hezretleri medeniýetleri birikdiren bolsa, bu hanymlar-da edil şolar ýaly şahsyýetlerdir. Siz biziň ata Watanymyzdan geldiňiz. Biziň kökümiz-de Türkmenistandandyr. Şeýh Edowaly hezretleri iki ýurt üçin hem beýik şahsyýet bolmak bilen, Anadolyda birnäçe şahsyýetleri ýetişdirip, öz ýaşan ömründe uly işleri bitiren ynsandyr. Türkmen medeniýetini bu ýere getirip ýaşadan hem-de dünýä ýaýan ynsandyr. Şeýle-de geçmişde olarak günümüze ýansydýarys. Şeýh Edowaly hezretleri bunun en önemli göstergesi Türkmenistandan kalkyp buraya kadar gelmiş